السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو دوست احباب سارے ٹھیک ٹھاک تندرست فٹ فاٹ ہو سن اج دا ماشاءاللہ پیارا جا ویلو کرے سو شروع یوٹیوب چینل سلیم کھو کھیالا ویور اج ماشاءاللہ پیارا جا ویلو کرے دے پہ شروع تے ٹائم ماشاءاللہ تھیندا پہ 3 3:30 دا تھیندا پہ اور تو سارے دوست احباب کو سارے جتنے بھی سارے یوٹیوب چینل تے فیملی ممبر ہیں انہاں سارے کو جمعہ مبارک تھی گیا اج دا ماشاءاللہ اج دا ڈے جمعہ دے

ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو واچ کرنی اور تو کو تا دل تو کو پیرا پیرا خوبصورت جے ماحول ڈکے سوران دے ایڈو ماشاءاللہ دوست صفائی والا لگا کھڑے کیا بات ہے باقی نال رہو تو کو ماحول ڈکھے نے باہر دا لو سنگت کافی دیر دو بعد چل پے آپ باہر نو باہر دا نظام اس طریقے دے ماحول ڈے دے پے بنا سورج ماشاءاللہ غروب تھیندا پے نہر دا کنارہ ہے اور بڑی خوبصورت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی پی ہے اصا چلتے پے نال والے اپنے علاقے دے نال والی سٹی دے نال والا شہر دے تسا سارے نال رہو محبت کرے سو پیار منڈے سو سارے نال جانور چیک کر لو پیارے پیارے سرائیکی کلچر دا سرائیکی ماحول بڑا پیار اور خوبصورت لیول دا نظارہ ہے پرلی نہر دے پرلے کنارے دے سارا ویور گرینری گرینری پھول ان گرین گرین بڑا پیارا لگدا پیا خوبصورت لیول دا ویدر بنا ہوئے اور میں آہداں چس آندی پئی ہے تے تہاکو چلدے پے ہیں بانال والی سٹی تہاکو وزٹ کرویسو تہاکو خوبصورت جے ماحول چیک کرویسو انجوائے کرویسو تساں ساڈے نال رہسو اے چیک کر لو ویور اے سین ہے تے اے نظارہ ہے ویدر اتھے بڑا پیارا بنا ہوئے پیارا جیاں خوبصورت جیاں اور تو کو ماحول چیک کرویندے پہ تسا ساڈے نال جڑے رہسو اس اس علاقے دے وچ اساں تو کو پہلے بھی آ کے ویڈیو ڈکھین ساڈے چینل تے ماشاءاللہ این گیسٹ ہاؤس دی ویڈیو پین پیاریاں پیاریاں خوبصورت جیاں اس سورج دا نظارہ چیک کر لو خوبصورت جیاں اور نظارہ لگدا پہ ویدر جیاں اے تھوڑا بھرا سلیم کھوکھے والا آپ ہے تے چل دے پہ وزٹ کریں دے پہ چل کے تو کو ماحول چیک کروے سو تسا ساڈے نال رہسو ہواواں لگدیاں پین ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں تے ماشاءاللہ بڑا سکون تے امن آندا پہ آہستہ آہستہ چلدے پئے ہیں جناب عالی چل کے تاکہ ماحول چیک کرویں نے بڑا چس سا سی آئی دا پل بھی آ گئی پل کراس کرے سو دیں اگاں سیدھا وے سو پہ خوبصورت جے نظارے دے خوبصورت جے نظارہ چل کے تاکہ دکھے سو اور تو کو پسند بھی آ سی اور انجوائے کرے سو تساں پیاریاں پیاریاں فصلوں دے وچوں پیارے پیارے علاقیاں دے وچوں خوبصورت جے نظاریاں دے وچوں چلدے پئے ہیں تے تاکہ میں وزٹ کروے سو چل سو تے تساں ساڈے نال رہ سو تاکہ پسند آ سی انشاءاللہ ساڈا آج دا خوبصورت جے ولاگ پیارے جانور وی ودن تھے اے ماشاءاللہ اساں موٹر وے روڈ دے آ گئے ہیں اساں بائی پاس روڈ ہے ساڑا جڑا سورج دا کنارہ بڑا پیارا پیارا لگدا پیا کیونکہ ویور اے ترے ساڑھے ترے چار دا ٹائم ہے دے ویندے پے ہیں سورج ایں سائڈ دے غروب تھیندا ودے تے بڑا پیارا نظام بنا ہویا خوبصورت جیہا ماحول ہے تے جمعۃ المبارک دا ڈے ہیں تے ساڑا ولاگ جاری ہے اس سائڈ تے مل ہے بڑی وڈی ٹیکسٹائل مل ہے کہ پتہ نہیں کیڑی شے دی مل ہے ساڈی ایریا دے نال کر کے مل ہے تے بڑا ماحول ہے تے کمال ہے تے چس پئی آندی ہے ویور اے سائڈ سامنے ڈیتے پے نا جتے گٹو بیج ڈتے ہوئے سارا امباں دا باغ ہے خوبصورت جا باغ امباں دا تے یعنی کہ پودا لایا گیا امباں دا حالی اے سائڈ تے چیک کرو خوبصورت جے پیارے پیارے گرین گرین پھول تے تو خوبصورت جے ہینگلو سا نظارے ڈیکھے نے سرائیکی کلچر دے سرائیکی نظارے سرائیکی ثقافتہ خوبصورت جے پیارے پیارے لگ دے ہیں ویور جئے دوست احباب ساڑے چینل تے نویں نویں ہن ایں بھرا سلیم کھوکھے والے کوں سپیشل پرسن کوں مارے سو سبسکرائب خوبصورت جیاں پیارا جیاں تاکو ویڈیو پسند آسی ساری ساڑے نال راسو ویڈیو سکپ نہیں کرنی تے ماشاءاللہ اساں چل دے پے روڈ دے روڈ دے چل دے وینے تے انجوائے کریں دے پے تاکو بھی نال انجوائے کرویں دے پے پیارے جے ویوراں کو ویور سارے اے نہ آکھن کہ سلیم بھائی کلا گھمدا پھردا ودے انجوائے کریندا ودے جتنے وی ساڈے یوٹیوب دے فیملی ممبر ہن اساں آکھے تہاکوں ضرور ڈکھیسوں پیارا جیہا ماحول۔ اتھاں ماشاءاللہ پہنچ آئے ہیں ٹرالے دا نالوں کراس کریندے تے اساں پجدے پہنچدے پئے ہیں پنٹرول پمپ دے پٹرول پمپ دے چلدے ہیں پٹرول ساڈے موٹر سائیکل تے پویندے ہیں اے سامنے ساڈا پٹرول پمپ آ گیا ہے اتھاں نال مسجد وی خوبصورت جیہی ہیں شوق انہاں دے ککڑاں دے ککڑ وی اگلے پگلی پالی کھڑے ہیں اے پٹرول پمپ دے تیل تہاڈا بھرا پویندا پئے سلیم کھوکھے آلا دے نال ساڈا ڈرائیور ہے ماشاءاللہ۔ اے چلدے پے ہیں تے مذاق لگ گئے کہ بے پیٹرول ہی پورا تھی ویسی کہنا انشاءاللہ پورا تھی سی جڑے رہا سو ساڑھے نال سکیپ کہنا کرے سو ساڑھا محول دے تاکہ میں چل کے انجوائے کروینے پمپ تو تیل پوا کے سیدھے تھی گئے ویور چلدے پے ہیں خوبصورت جے راستے دے خوبصورت جے محولان دے ویچو ادھوں گڑیاں دی ٹرکاں دی ٹرالیاں دی بسان دی آمد و رفت فان شان فان لگی پئی ہے سامنے ٹول ٹیکس پلازہ آ گیا اتنا پھرا تو الا موٹر سائیکل دا پلازہ پے کریں دے اے پلازہ وے سے ساڑا علاقے دا پلازہ کراس کر گی دے سے بیک سائیڈ ساڑا پلازہ کراس تھی گیا اصل ویور اتھا گھڑ میں ویڈیو اینگا لو کلوز کر چھوڑی ویپن چاہتی کھڑا نا ویپن دا اچھا نہیں لگ دا بڑی ماڑی گالے لیکن ویپن نہیں دکھا سکتے سن ویڈیو دے وے شو نہیں کروا سکتے تے ماشاءاللہ چلدے پئے اے بھرا تہاڈا شیشے دے وچ ڈیکھو بیٹھا تھیا سلیم کھوکھے والا انجوائے کریندا پئے ولاگ بنیندے پئے اے بابا ویندا پئے سارے سامنے انہاں دے موٹر سائیکل کوں دو سلنسر لگے انہاں سن دیکھ کے حیران تھی گئے سلنسر چلدا ہک ویندا تے لیکن بابا لوائی دو ودے میں کہ ٹھیک ہے بابا داب داب کام کو تے بڑا پیارا نظام ہے تساں دے دے پئے وینا اے سارے نال سارے ڈرائیور ہے ماشاءاللہ ڈرائیور بھی ہے سارا دوست بھی ہے میاں عابد عباس صاحب سارے دوست ہیں تے ساڈے ولاگ اچ پہلی دفعہ ہن ماشاءاللہ انہاں کوں اساں ولاگ اچ گھن آئے اچھے دوست ہن سرائیکی کلچر دے نظارے تہاکوں ڈکھیندے ودے ہن سرائیکی ثقافتاں خوبصورت جیہاں نال علاقے دی سٹی ہے نال ساڈا سٹی ہے نال آلا ساڈا ماحول شہر ہے تے اتھے چلدے پئے ہیں پلانٹ ہے پرلی سائیڈ تے وزٹ کرواؤ تہاکوں چھوٹا جیہاں ماحول ڈکھیندے پئے ہیں پچھلے سائیڈ تہاکوں ڈکھیا نا پلانٹ ہے بڑا وڈا روڈ جتھے بندا روڈ جیہاں بندا ہے اور روڈ بناون دا پلانٹ ہے۔ گرین گرین پودے گرین گرین پھول ماشاء اللہ پہنچ چکے آگاں یہ سارے علاقے دا اتو بورڈ لگا ہے یہ پڑھ سکتے ہو تساں فلاں فلاں فلاں سائڈ دے ویندہ پہ ہے تو چلو بھی ورساں بھی ماشاء اللہ کراس کر کے چل دے پہ ہیں تساں سارے نار جڑے رہا سو ہفتہ مڈے سو جتنے بھی دوست اب آپ سارے چینل دے نوے نوے ہوزن سبسکرائب مارنا نہ بھولا کر سن ساکو کیونکہ توڑیاں ہفتہ نال توڑیاں ہفتہ نال اساں کامیاب تھی منائے برات والا سلیم جڑا کھوکیا لینا تساں ہیلپ توڑی سپورٹ توڑی محبت ہو سی دے اساں کامیاب تھی سو پچھلی ویڈیو تے ساڈے ایک ویڈیو تے ساڈا ایک چائنیز بھرا ہے کوئی چائنیز پتہ نہیں کیڑے علاقے دے کیڑے ملک دے ان ساڈی ویڈیو کو بڑا اپریشیٹ کیتے بڑا محبت دیتے ان ساڈی ویڈیو تے ساکو اچھا لگے بہت اچھا فیل تھے ایویں یار دوست احباب ساڈی ویڈیو دے اچھا اپریشیٹ دیتی رکھن نا تے ولاگ ساڈا پسند آندا رہندے ساکوں ساڈا حوصلہ افزائی کریسو رہندے تساں توکوں اساں ایویں پیارے پیارے ماحول ڈکھیسوں رہندے سرائیکی کلچر دے خوبصورت جے کیونکہ چائنیز بھرا نے ساکوں بہوں اچھا ماحول کیتے ہوں کہ بھائی جان خوش رہو فٹ رہو تساں بڑی پیاری ویڈیو بنیندے پے وے اے فلائی اوور دو تو کتے ویندے پے وی ماشاءاللہ فلائی اوور دو تے چلدے پے ہیں تو ماحول ڈکھیندے پے پیارا پیارا خوبصورت جیاں دیندے پئے وینا پی ٹی آئی دا پرچم وی ساڈا کھڑے ویا شہزادے دا پرچم کھڑے تے چلو ماشاءاللہ سوری معذرت اوں سائیڈ دے اساں نی ویندے تے اے ساڈا علاقے دا پیارا جیا فلائی اوور ہے فلائی اوور اتو کراس کر کے تے چلدے پئے آ تڑا برا شہزادہ ویندا پئے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیالا ویور تے اے تلے دا فلائی اوور چیک کر لو ملتان ویندا پئے اے روڈ سیدھا ملتان ساڈا بڑا لمبا ملتان ایریا ہے فلائی اوور کراس کر کے ملتان شہر سٹی ایرا وغیرہ ہر علاقے کو اگاں سڑک ویسی ہے تساں ملتان سٹی سمجھ دے ہو سو ملتان شہر بہوں وڈا شہر ہے تے اتھوں اپنے قریب کر کے برا توڑے دے تے باقی اگاں چل دے پیں تو اگاں چل دے ماحول چیک کروے سو پیارا پیارا وزٹ کرویں دے پیں میں آدھا وے بار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ دی پہ سردیاں دا ماحول ہے سورج غروب تھیندا پہ آئی امید ہے کہ سورج غروب تھی گئے سارا تے باقی تو کو ویلوگ سارا پسند آ سی بڑا میں آدھا دل چاہ سا آج چل ولاگ تھی گئے چل ولاگ تے اس سائیڈ دے آبادی ہے میں آدھا کلونیاں آ گئیاں ٹاؤن آون شروع تھی گئے جڑے سٹی جیسا پہنچنا ہے نا نیڑے پہنچ چکے ہیں ویور ہوندے ہیں یہ ہوٹل چیک کرو یہ ہوٹل بڑا پیارا ہے برات بڑے دی تے بڑی خواہش ہے منجن دی تو سا محبت کرے سو سپورٹ کرے سو تے سا انشاءاللہ انہاں ہوٹلاں ہی ویسو تو اڈی دعا اور تو اڈی سپورٹ اور تو اڈی محبت ہو سی سر نال تے سا انہاں ہوٹلاں ہی پہنچ سو انشاءاللہ اللہ پاک دے خیر خزانے نال چلدے پئے ہیں ماشاءاللہ پیارا پیارا وزٹ کریندے پئے ہیں تو ماحول چیک کرو ایسو خوبصورت جیاں بہت قریب پہنچ چکے ہیں سٹی دے دیدے پئے نا اے ماشاءاللہ علاقہ دا موڈ نال پہنچا ہے اے بالکل ویور ہم جڑے ہم سایہ سٹی اچھا سایہ نا تے اون دا چوک آگے چوک پوائنٹ مین اے مین چوک کراس کر کے اندر پہنچ گئے ہیں برات والا تے چلو سارنا جڑے رہا سو تو گگن دا ماحول لکھے سورا دے سارے نار رہو مفتہ منڈین دے آؤ تے ماشاء اللہ ویور ایویں ساڈے نال راہسو تہاکوں ولاگ ساڈا پسند آجسا کو اج دے ولاگ نال ڈیسو اجازتاں خوبصورت جے پیارے جے ولاگ نال زندگی بخیر کل اساں پیارا جا ول تہاکوں نواں ولاگ ڈیکھیسو اج دا ولاگ تہاکوں امید کریسو تہاکوں ساڈا ولاگ پسند آیا ہوسی اساں اپنے منزل تے پہنچ گئے جڑا ساڈا کام ہے چھوٹا جا کام کرا کے تے ول تہاکوں ملدے نویں ویڈیو نال کیونکہ اج دی ویڈیو تہاکوں بڑی پسند آسی ساڈی اساں ہم سایہ سٹی شہر دے نال پہنچ چکے ہیں اے ایتھے ساکوں کام ہے موبائل شاپ تے اساں پہنچ آئے ہیں اور اللہ حافظ ساکوں ڈیسو